כ'האב געהערט אין איין טאג צוויי מעשות, ס'איז ביידע פארקערטע מעשות, אבער די מעסעדזש איז די זעלבע, די זעלבע מעסעדזש, וואס איז די סטארי? א אינגערמאן טרעפט מיך און ער פארציילט מיר א אינטערעסאנטע מעשה, הער איך האב געזען דער אייבערשטער געבט פרנסה, איך האב מיר איינגערעדט א מענטש קען, א מענטש מאכט, א מענטש טוט, זאגט ער מיר איך האב געטון די לעצטע פאר יאר האב איך געטון אין קאוטשינג, איך בין געווען אין קאוטשינג, מענטשן, מחזק זיין מענטשן, פושן מענטשן אין ביזנעס, און און און סופארטן מענטשן אין פארשידענע שווערע סיטואשענס אין ביזנעס, פארשידענע געווען קאוטשינג דאס איז געווען מיין פרנסה. לעצטנס זאגט ער, ס'איז געווען דעם בין הזמנים חודש תשרי, אלול תשרי תשען, א יאר צוריק, און איך האב, איז געקומען צו מיר א איד, דאס איז איבערגענומען א ישיבה, איר דארפט עפענען א נייע לאט פאר די ישיבה, אפקויפן א לאט, בויען א נייע בית מדרש, נישט גיין קיין בית מדרש דארט נאר דארמיטארי, און אסאך ארבעט, און ער קומען צו מיר פאר קאוטשינג, איך האב אים שטארק מחזק געווען, איך האב אים באגלייט, ער זאל אריינטאנצן נעמען א מארגעדזש, איך האב אים באגלייט זאל נעמען א בילדער, און איך האב באגלייט די בויען, איך בין אליינס געווען ביים בויען און זיכער געמאכט זאכן קלאפן, איך האב אים באגלייט אלעס זאל קלאפן, שוין, עס איז געקומען ראש חודש חשוון, זאגט ער איך דארף א, איך דארף א מנהל פאר די ישיבה, א ישיבה פון עלטערע בחורים, איך זאג אים ניין, איך זעה דו ביסט זייער טויגליך. האט ער געזאגט איך טוה אין קאוטשינג ווי קום איך מיט חינוך פון בחורים איך זאג דיר איך שפיר די טויגס פאר דעם איך שפיר די טויגס פאר דעם די קענסט און שוין איך בין אריין איך האב געטראכט איך טוה אפאר שעה זיין אין ישיבה אפאר שעה וואס די קאוטשינג אין שוין סארי ביר א יאר פון דעמאלטס סארי ביר א יאר פון דעמאלטס און איך האב נאך נישט געהאט זייט איך בין אריין די ישיבה איך האב א חיות אין ישיבה איך האב א סיפוק אין די ישיבה איך האב הנאה אין ישיבה איך לעב מיט די בחורים און האב נישט באקומען קיין איין טעלעפאן קאל און א קלייענט אינקראוטשינג האב איך געזען איך טו נישט פרנסה, דער אייבערשטער געבט פרנסה, איך האב מיך איינגערעדט איך פארשטיי, איך בין גוט, איך האב קלייענטס, איך צי קאסטומערס, ס'איז גארנישט, דער אייבערשטער האט מיר געזאגט אפאר יאר דו גייסט האבן פרנסה פון דעם, יעצט האט דער אייבערשטער געזאגט דו גייסט יעצט האבן פרנסה פון דעם, קיינער האט מיך נאכנישט געקאלט, דאס איז איין מעשה, אין זעלבן טאג פארציילט מיר א צווייטער, ער איז געווען א ער איז געווען א בחור אין ישיבה פלעג ער אסאך מאל טובל'ן כלים פאר א געוויסע ביזנעס וואס טוט אין. פארקויפן פאר קיטשענס, קאמערשעל דישעס, מיט א פאר קעיטערערס, און ער פלעגט הויבערן קיילן פאר זיי, און ער פלעגט האבן פרנסה פון זיין א סייד דזשאב, עס אריבער אפאר יאר, ער האט א דזשאב, ער האט פארט צו מיר פאריגע וואך, איך האב די וואך פארלוירן מיין דזשאב, פארלוירן מיין דזשאב, פלוצלינג קאלט דיך יענער, זאג, דו קענסט נאך טון אין טובל'ן כלים, האט מיר געגעבן, איך האב געהאט אפאר טעג דזשאבס אין טובל'ן טויזענטער כלים, איך גיי נישט בלייבן ביי די דזשאב זאגט ער מיר, אבער ווי האט די מענטש געוויסט איך בין עוועילעבל, איך האב דאך א סטעדי דזשאב געהאט א לאנגע צייט, ער האט פארלוירן די דזשאב, איז צוויי פארקערטע מעשים זיך גערעדט אין זעלבן טאג, איינס יענער זאגט זייט איך האב די דזשאב הער איך נישט פון יענעם, און א צווייטער זאגט פארקערט איך האב נישט געהערט יארן פון יענעם, יעצט איך האב נישט קיין דזשאב, דער אייבערשטער איז דער זאנען מפרנס מען דארף זיך נישט זארגן.